pane varume two umwe wachona anonzi japresa umwe wachona anonzi wingiti gaizika varume ava vari two ka vanoimba but beside music they have different passions vane zvavanoita zvakasiyana besides music zvavanofarira japresa is a good actor zvinoita kuti akarega kuimba ka akaita zvekuacta futi ka anongotovharisa futi masports wingidi he loves knowledge and he wide reader munhu anofarira zvekuverenga nekuresearcha hama kuverenga anoverenga that's why muchiona kazhinji ka haabatiki pasocial media ave ari busy kuverenga saka ndisati ndapinda munyaya yangu guys ka ndoda kuti kune yesu asati wasubscribe to this channel please subscribe and click your notification bell kitira pega pega panongo uploada latest video amudarikirwi guys uye tisingakanani kutenda vese vakasubscribe to this channel nevachasubscribe guys i salute you nyaya ndayo nayo ndayo nenyaya yevakomana two jabreza and wingi the gaffa sekutaura kwandaita kuti vanoimba but vane madifference passion zvinhu zvavanoita beside kuimba ndichatanga najapres japres anoacta nonga mukaenda patiktok mukati japres ah, anofarisa ane zvimaskiti zvake zvati kuti zvine zvingotenderera so ndachimwe chakangondinakidzawo so hanzi Mwana akauya akati, Baba, hanzi namama hupfu hwapera. Zvikanzi naChapress, Hupfu hwapera? Kanzi e, eh, kanzi ah, vaudze kuti bikai rakadaro. Rogobikiwa sei sadza racho napasina pasina hupfu? Kozoita zvechimwe hanzi hanzi chiko njakuratidza akasvika pane chii pane munhu aitengesa mazai handiti zvikanzi mazai ako imari ndobva ataura zvikanzi mazai ako here zvikanzi ende angu blood kanzi emunhu i kanzi aa ndaifunga kuti ndeehuku emunhu mm, no ai ndaichida ehuku emunhu haakwete zvakawanda zvimaskiti zvaanoita japresa mukangoenda pa patiktok even kupage kwake kufacebook kana kuinstagram munovawo zviona zvimachi zvimaskiti zvachapresa achidi achirova hake komedi dzake haakomedi anopedzera guys aidi kunyepera ndosamuchiona mavhidhiyo ake mazhinji ka is a good actor pamavhidhiyo ake saimai ndochimwe chinhu chandakadiscover kuti ndosajapres achifarira chiita mavideos akawanda pamasongs ake bcause akuda kunyatsokudii kubudisawo chi kuacta kwake haasi munhu anongoimba chete mukatarisa vana mukwasha yaye hapaitika mabiri bovi paya guys anoacta mukomana then ndobva ndaenda pana wingi pana wingi guys kaadi kunyeperana Panawe ndinoda kukudzai chinhu one. Kana uri munhu anoda kupasa physics. Eh tautoterera masongs awo inge anoti extraterrestrial na area 51. Ah guys ka andikunyebera haufoiri. Uyezve kana uri munhu anoda kutora license. Inoterera song inonzi highway code yawo inge. Inotara shuwa ndakukudzai. ndakazotora license through ndanzwa song iyoyi and hazvina kana umbondi hazvina kana umbondiremera because ndakanyatso zviriko zvino ndasingatozivi nechinonzi aiwe kodi chachona ndopa ndakatanga kuitawo maresearch ndopa nditi okay okay ndo zvaizama kureva apa ndopa ndachizoenda hangu kudodii ah guys andikunyeperei guys pane song yake yakaimba nani nasoja love song icolab yavakaimba pane rimwe line so rinonzi hanzi ndini albert einstein wemangoma eecos mc square takapasa enda undoresecha unonyatsoona kuti albert einstein aita nezvechii kana uchida kupasa physics kune umwe kuti akambotaura hanzi makomenzi evanhu guys hanzi kuti unzwisise masongs awingidii ndonge une 5 o levels kana usina 5 o levels ukadzinzwisisa ukandonyora unopasa aitaura shuwa kweta panziyo ino iya yekuti ndiri chiextera terestria wati wati song yacho pane panonzi panoti hanzi ane mazita akawandisa anotaura ipapo pasoni iyoyo sandopa ndati data kuti muzvihwisise uhwise physics kana uchiita physics kuchikoro ka enda udo research area 51 naextraterrestrial paarea 51 akataura manems akaura vana isaac newton vana albert einstein vana galaleo galilei enda utorisecha unyatsoona kuti vanhu havaita nezvei paarea 51 hanzi ha ah, zvakawanda guys pasong iyoyo sandikuti zvi guys enda ndodi ndorisecha uhwisise zvinotaura zvi masongs avo unopasa kana uchiita physics kweta futi masongi pane song yake yaijema iyayo Njema yaye akataura akati hai njema ichi ndakainyora through ndaverenga bhuku rinonzi Willy Lynch rotaura nezve slavery chichichi vanhu vachibatirirwa kutapwa chichi ayi ndo parakabuda chi pandakafunga ndikati ndichinyore song inonzi chii njema and akaitawo ndiverengawo chibhuki iroro futi wililinji saka munhu anofarira chii kuverenga kuverenga mabhuku achidii eh, chiresearcha zvinhu zvakati zvakawanda haasi munhu anofarira futi kuita mavhidhiyo because kuektawo hakusi kwake sano chandakuya nacho ichiti ja praise nawingi d maartist but besides music they have different passion hmm. vane zvavanoita zvavanofarira through zvisiri music eh. ndochandongoya nacho gari ndichiti mungodii ndikokuonesaiwo zviri kuitika